Исәнмесез! Сез Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыклары карыйсыз. Атнаның мөһим вакыйгалары белән сезне мин Алмаз Ярмиев таныштырырмын. Хәзер төп темалар турында кыскача. Ана йөрәгенә бар да сыя. Беренче теге адымнарын ясавы безнең өчен зур теге могҗиза кебек булды инде. Күп балалы әни ничек мөмкинлеге чикле кызын тәрбияли? Яңа спорт юнәлеше. Бу инде безнең өчен зур байлык район өчен. Кукмарада беренче роллерлы чаңгы шуу трассасы ачылды. Хәтерләрдә мәңге сакланыр. Для молодого поколения подрастающего это пример того, что здесь действительно живет герой. Зур Кукмара авылында мемориаль такта ачу тантанасы узды. Балалардан бар да була. Быел яшь профессионаллар бәйгесе ничек үтте? Безнең көндәлек тормышыбызда балалар бәхете өчен теләсә нинди кыенлыкларны җиңәргә сәләтле кешеләр очрый. Шундый гаиләләрнең берсе, өч бала тәрбияләүче Закирҗановлар. Бүген көндә алар сәламәтлек мөмкинлеге чикле кызларын тәрбиялиләр. Баласының диагнозы турында Закирҗановлар гаиләсе тиз генә белми. Рәзинә әйтүенчә, аның йөклелек чоры проблемаларсыз узган һәм Нәфисә сау-сәламәт бала булып дөньяга килгән. Әмма вакытлар узу белән хатын-кыз үз баласында кайбер үзгәрешләрне сизә башлаган. Өч-дүрт көннән әйбәт состояниедә дип кайттык өйгә инде. Вроде теге андый-мондый отканиналары сизелмәде. Аннары соң башын теге слабый тота башлады ул. Бер якка авышый инде башы. Аннары шул невропатологларга йөри башладык. Платный массажлар, физлечениеләр алдык инде. Башларын төшергәч әйттеләр инде, гипоксия булган дип. Башта үзенчәлекле балаларның күп кенә ата-аналары кебек үк, аларга да сабыйларының диагнозын кабул итүнең катлаулы процессы аша узарга туры килгән. Әмма Рәзинә һәр баланың уникаль булуын һәм, иң мөхиме, аңа һәрвакыт мәхәббәт һәм кайгырту кирәк икәнен аңлый. Аллаһ Тәгалә шулай кушкандыр инде, шулай булып чыкты инде. Төрле җирләргә лечениеларга күп йөрдек инде, Казаннарда бик күп яттык. 2014 нче елда Мәрхәмәтле кешеләр ярдәме белән Кытайга барып кайттык. Аннары биш яшендә бала йөри башлады, аңарчы йөрмәде, гел күтәреп кенә йөрдек инде. Баланың беренче адымнары һәм төрле күнекмәләргә өйрәнүе аның гаиләсе өчен зур җиңүләргә ия булуга тиң. Шуңа күрә Рәзинә кызына һәр нәрсәдә дә ярдәм итәргә тырыша. Атнага өч тапкыр Нәфисә янына укытучы килеп дәресләр үткәрә. Шулай ук ул әти-әнисе белән төрле чараларга һәм тернәкләндерү үзәкләренә йөри. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.
Спорт сөючеләр өчен бәйрәм. Кукмарада Тау чаңгысы комплексында яңа роллерлы чаңгы йөрү трассасын ачу тантанасы узды. Бу вакыйга районда кышкы спорт төрләрен үстерү, спортчылар һәм актив ял яратучылар өчен уңайлы шартлар тудыруда мөһим адым булып санала.
Внимание, марш! Яшәсен Кукмара! Кукмара! Алга! Актив йол һәм кышкы спорт төрләрен яратучылар өчен тагын бер шатлыклы вакыйга. Бокыртау тау чаңгысы комплексы территориясендә тонтоналы рәвештә роллерлы чаңгыда йөрү трассасы ачылды. Чарага шәһәр халкы, спортчылар һәм кунаклар җыелды. Алар арасында башкала кунагы Әгъзам Гобәйдуллин да бар иде. Мы часто говорим о здоровом образе жизни. Без еш кына сәламәт яшәү рәвеше турында сөйлибез. Тик сөйләү ул бер әйбер, ә яшьләр өчен шартлар тудыру бу бөтенләй башка. Менә соңгы елларда Кукмара районында нәкъ менә әлеге өлкәдә бик күп эшләр башкарыла. Район башлыгы билгеләп үткәнчә, яңа трасса ярышлар һәм тренировкалар уздыру өчен менә дигән мәйданчык булачак. Кукмарадагы яшәүче халык бөтенесе дә белә, менә бу площадкада безнең монда американский клен үсәе. Монда без менә үзебезнең районыбызда шушы спорт сөючеләр белән күрешеп, әйдә шунда эшлибез, мин, сез чабып чыгасыз, мин дә тырышырмын утларын кертергә дип башлаган площадкада, аннан соң утлары тагын булды, площадкасы да булды. Яңа роллерлы чаңгыда йөрү трассасы. Барысы күп кенә спортчыларның игътибарын җәлеп итә. Алар аны булачак ярышларга әзерлек сыйфатында кулланырга ниятлиләр. На республиканских соревнованиях я еще ни разу не занимала места, но надеюсь, в этом году Республика ярышларында минем әле бер тапкыр да урын яулаганым юк. Әмма быел барысы да үзгәрер дип өметләнәм. Трасса бик шәп. Зур рәхмәт! Я хочу поблагодарить весь район за то, что... Шундый яхшы, матур трасса төзегәннәр өчен бөтен районга рәхмәт белдерәсем килә. Биредә яңа талантларның шөгыльләнүе һәм үсүе Кукмара өчен зур мәртәбә булачак. Якын арада биредә ачык тренировкалар, мастер-класслар һәм башка чаралар булыр дип көтелә. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.
Манзараста авыл җирлегенең яңа административ бинасын ачу тантанасы булды. Яңа бина барлык заманча таләпләргә туры килә. Биредә хәзер уңайлы кабинетлар, җиһазлар, компьютер техникасы, архив һәм башкалар урнашкан. Әлеге чарада безнең чор төркеме дә катнашты.
Монзарас авылында күптән көтелгән вакыйга, авыл җирлегенең яңа административ бинасын ачу тантанасы узды. Бу җирле халык өчен әһәмиятле вакыйга. Чөнки күптән капиталь ремонтка мохтаҗ иске бина урынында хәзер заманча һәм уңайлы корылма балкып тора. Бездә инде строительство эшләре бик күп инде, үзегез дә белеп торасыз. Батыр төзелде, әнә йөгереп йөрдек, Тәчимердә ФАП төзелде, клуб төзелде име. Манзарасының сыдыкысына нинди ремонтлар керде? Ул Южный 5, Южный 6 микрорайоннар бөтен асфальтларны иярә инде. Но минем сельсовет хаман колып килде, колып килде инде. Ачылу тантанасына 31 ел дәвамында авыл җирлеге җитәкчесенең сәркатибе булып эшләгән Әлфинур Сабирова да килгән иде. Ул катлаулы шартларда да эшләргә туры килгән вакытларны хаман да искә ала. Яңа бина төзеләчәген белү сөенечле хәбәр иде, ди. Шундый сөенеп йөрдем мин аңа, шундый сөенеп. Башта теге яман су елыйсым килеп китте. Чөнки минем ул зданиеда тормышка чыкканчы кергән зданиеме я 23 яшь иде ул вакытта килгәндә. Бөтен гомерем шунда үткән бит инде Яңа бинасы республика программасы Саларында төзелгән. Төзүчеләргә иске бинаны җимерү һәм элеккеге урында яңасын төзү өчен шактый күп көч куярга туры килгән. Безнең инде төзелеш 2024 нче елның апрель аенда фундаментын төзи башлаган идек. Менә шуннан башлап безнең инде бу бина сентябрь аена әзер булды. Бу инде безнең хөкүмәтебезнең программасы ярдәмендә төзелгән. Яңа бина барлык заманча таләпләргә туры килә. Биредә хәзер уңайлы кабинетлар, яңа җиһазлар, компьютер техникасы һәм архив бар. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.
Зур Кукмара авылында мөһим вакыйга, махсус хәрби операция зонасында батырларча һәлак булган хәрби Илмир Кашапов истәлегенә мемориаль такта ачу тантанасы узды. Истәлек тактасы ул яшәгән йортка эленде. Чара турында Миләүшә Хаҗиева язмасында. Хоккей да уйный, футбол да уйный, шундый конкретный малай ул. Бервакытта да юк димәде инде ул. Хәзер бу йортны үтеп баручылар биредә герой яшәгәнлеген белә алачак. Үлгәннән соң Батырлык ордены белән бүләкләнгән өлкән лейтенант Илмир Кашапов узган елның августында һәлак булган. Аның истәлеген мәңгеләштерү һәм хатирәләр белән уртаклашу өчен Бирегә хәрбинең туганнары, дуслары һәм сыйныфташлары җыелды. Илмир был
очень заводным мальчиком, можно сказать. Илмир бик шук малай иде, һәрвакыт позитив булды. Булдыра алган һәркемгә ярдәм итәргә тырыша иде. Дөресен генә әйткәндә, әйбәт егет булды. Әле һаман да ул безнең арада кебек. Мемориаль токта урнаштыруда актив ярдәмне Илдар Зәйнуллин күрсәткән. Ул үз эшен махсус хәрби операциядә катнашучыларга гуманитар ярдәм җыю белән башлаган. Илдар үз гомерләрен туган илгә булышуга багышлаган кешеләрнең исемнәрен мәңгеләштерү үзләренең бурычлары дип саный. В районе уже установили, сейчас не могу сказать, порядка восьми-девяти мемориальных плит по району. Без районда сигез-тугыз тирәсе мемориаль токта урнаштырдык инде. Бүген менә Илмир истәлегенә куябыз. Киләчәктә, мөгаен, атна азагында инде Кукмара районының Татар Тулбасы авылында куелачак. Истәлек тактасын герой яшәгән йортның фасадына урнаштырдылар. Аның әнисе өчен бу аеруча мөһим һәм шул ук вакытта авыр көн. Ул күз яшьләре аша улы белән бергә үткәргән мизгелләрне исенә төшерде. Хәрбинең әнисе киртәгә эленгән дисбенең ышаныч, хәтер һәм улына чиксез мәхәббәт символы булуын билгеләп үтте. Ул минем гел эленеп тора. Безнең балаларның шушылай халәт булганнан соң СВОда президент Миннахановның программасы буенча хаҗга барып кайттык. Шул хаҗдан соң мин үзем дә дин юлына бастым. Балаларга догабыз барсын, тыныч йоклап ятсыннар дип. Бу Илмир Кашапов истәлегенә куелган икенче мемориаль такта. Беренчесе ул тәрбияләнгән балалар бакчасында урнаштырылган иде. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.
Талантлар һәм креативлык бәйрәме, Кукмарада һөнәри осталык буенча традицион Яшь профессионаллар төбәк-ара чемпионаты узды. Балалар иҗатына һәм һөнәри күнекмәләргә багышланган чарада балалар үзләренең төрле һөнәрләрен, осталыкларын күрсәттеләр. Чемпионатның ничек узуы турында тулырак безнең сюжетта карагыз. На международном уровне мы проводим с вами мероприятия.
Быел чемпионат төрле мәгариф учреждениеләреннән булган катнашучыларны берләштерде. Алар билгеле бер вакыт эчендә киез итек җитештерү, мода технологиясе, аш пешерү кебек юнәлешләрдә үз эшләрен тәкъдим иттеләр. Мәсәлән, яшь шеф-поварлар кулинария сәнгатенең нигезләрен үзләштереп, гади ризыклар әзерләделәр. Девочкам это интересно, во-первых, и сейчас. Кызларга бу кызык, беренчедән, хәзер дә пешекче хөнәре миңа калса актуаль хөнәр. Әгәр син яхшы ресторанда пешекче булып эшлисең икән, димәк биредә хезмәт хакы да яхшы булачак. Кызлар өчен бу файдалы. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, чемпионатта үз талантлары белән гаҗәпләндергән иң кечкенәләр, Мәктәпкәчә яшьтәге балалар да катнашты. Аларның кайберләре үзләрен тәҗрибәле журналистлар буларак сынап карый алдылар. Как вы думаете, полезно ли проводить такой чемпионат? Это очень полезный чемпионат для наших детей и для взрослых. Спасибо, до свидания. И вам спасибо.
Оештыручылар билгеләп үткәнчә, чемпионат балалар һәм яшьләрнең төрле һөнәрләр белән кызыксынуын арттырырга һәм хезмәт базарында кирәкле һөнәри күнекмәләрне үстерүгә юнәлдерелгән. Дети активно привлекаются к специальностям наших родителей. Балалар әти-әниләренең белгечлекләренә актив тартылалар. Әгәр аларның әти-әниләре тегү фабрикасында, киез итек комбинатында эшли икән, алга таба алар шушы һөнәрне сайлап алалар. Мәктәптә дә бу юнәлеш буенча эш алып барыла. Шулай ук экскурсияләр дә оештырыла. Кукмарадагы Яшь профессионаллар чемпионаты яшь буынны хезмәт дөньясында уңышларга ирешергә этәреп, яңа мәдәният формалаштыруда һәм практик белем бирүне белем бирү процессына интеграцияләүдә мөһим адым булып тора. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Хөрмәтле тамашачылар, яңалыклар тапшыру ахырына якынлашты. Мин Алмаз Ярмиев сезнең белән саубуллашам, киләсе очрашулара кадәр.